Yn cynrychioli llais y Cymry yng nghriw Cymreictod yr ysgol. Dros blwyddyn yn ôl, ysgrifennon ni i Loteri Treftadaeth er mwyn cael arian i ddatblygu prosiect hanesyddol.
Roedd can mlynedd wedi bod ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ac roeddwn ni moyn darganfod mwy am yr ardal lleol yn ystod y rhyfel. Daeth yr Parchedig Richard Davies i mewn i'r ysgol i ehangu gwybodaeth ac i helpu i ddatblygu sgiliau ymchwilio'n effeithiol. Wel, un o uchelbwyntiau ym mlwyddyn I oedd gweithio gyda Plant Gysmâl eleni i helpu nhw nodi canmlwyddiant y dydd heddwch yn 1919. Un o'r pethau cyntaf neson ni oedd annog y plant o falchder o mewn lle. Ac fel rhan o hynny, dw'n i'n gweld y cofebau rhyfel yng Nghysnewydd Bach ac y Smâl, ac yn ogystal y y ddwy gofeb sydd yn yr eglws ac yn y capel. Wedi cael yr enwe, fe fuon ni'n edrych yn mwy manwl ar yr enwe a pwy oedden nhw. gan ddatblygu sgiliau ymchwil y plant. Mi fuon ni lawr yn yr archifdy yn Hwlffordd, fuon ni'n dysgu sgiliau fel edrych lan papyrau newydd y cyfnod, buon ni'n edrych ar fapiau o'r cyfnod, buon ni'n edrych ar adroddiadau o'r cyfnod, ac unrhyw beth oedd wedi goroesi o'r cyfnod, er enghraifft y beic oedd yn perthyn i James Lloyd Thomas oedd wedi cael ei osod yn ddiogel Disgwyl i'r gŵr ifanc i ddychwelyd, ond wrth gwrs fe ddath e byth nôl. Yn ogystal, roedd hi'n hyfryd i dynnu'r gymuned i gyd i mewn i'n gweithgareddau. Fe ddanfonodd rhai teuluodd pethau mewn yn gysylltiedig efo'r Rhyfel Gyntaf ac aelodau o'r teulu oedd wedi colli eu bywyd. Ac ar y dyrnode o ddathlu, braf ydoedd i weld cymaint o'r pentrefi a'r ardaloedd cyfagos yn ymgynnull gyda ni i weld y llyfr yn cael ei gyhoeddi, y baneri yn cael eu lansio ac eu codi, ac yn ogystal, Mae'r ddau bentre wedi elwa'n fawr o gael y ddau foseic sydd yn addurn i'r ddau le ac hefyd yn helpu y plant a'r gymuned gyfan i wybod mwy am eu treftadaeth, am eu hanes ac am rôl a chwaraeodd y ddau bentre yn y Rhyfel Mawr. Mae'r holl broses wedi bod o fudd mawr i'r plant ac i'r gymuned A dwi'n siŵr y byddan nhw i gyd wedi elwa llawer ohono. Penderfynon ni creu llyfryn am y Rhyfel Byd Cyntaf ac am ddathlu Diwrnod Cytuneb Heddwch ar y pedwerydd ar bymtheg o Orffennaf. Roedd hyn wedi ymestyn y sgiliau ysgrifennu wrth i ni cynnwys ein syniadau yn y llyfryn.

Penderfynon ni creu baner a chreu mosaic i'r bentref Casmael a Casnewy Bach.
Aethon ni ar gorymdaith i weld y carreg coffa, y baner a'r mosaic.
Daeth y gymuned nôl i wylio y plant yn perfformio ran o ein sioe Nadolig ar y rhyfel, ac i glywed can ysgrifennon ni gyda Mererid Hopwood. Ar y pedwerydd ar bymtheg buon ni yn cael parti stryd yng Nghasnewydd Bach, roedd yn arbennig. Ni'n falch iawn o ein prosiect ni, o'r hyn ni wedi creu, ein trefniadau ac sut mae'r cymuned wedi dod at ei gilydd.